Umuman türkmen zenanlary haly dokap biläýmeli. Baýramyňyz mübärek bolsun! Hormatly halyçylar hem onuň adamçalary. Gurban gopunyňyzam kabul bolsun adamlar. Şumaçy. Maňa kamera tutup duran operatorymyz bar. Soň şu zatlary göreris öýtmäň bony. Golaýda. Dynç alarsyňyz. Öýe baryp salam aýtjak bolup durmaň daş kameraň bolanda. Çagalaryňyza, tanyş-bilişleriňize. Sebäbi öýe baraňsoňyz görersiňiz ony. Bir sähetli gün saglyk bolsun. Ger başyň asmana ýetse. Peşeden uly bolmagyn. Bir sydyrgyn günüň ötse, Hannasyň guly bolmagyn. Şükür kylgyn käni aza, Ýaman diýmäň aýdym-saza. Üýn goşgun bilbil owaza. Garganyň dili bolmagyn. Gowşagyn Aly dek merde, Kine saklamagyn birde, Ýarag bolup haramhordy ogrynyň goly bolmagyn. Oky bäş wagt namazyňny ýalandan weli bolmagyn, Ýoldaş bolgun gözli bilen, körleriň ýoly bolmagyn. Baýly şahyr Al nesihat, Ahyry jaýyňdyr lahat, Dünýäni eýleme gahat, Garybyň Dully bolmagyn garymyň duly bolmagyn. Ine näçe asyr geçipdir şu goşgyň üstünden. Heý könelipmi adam? Konsertimize başlaýbersegem boljak bolynda şu goşalak görnenok. Şeýle bir ýalta, ene kütden rugsat bolmasa ömür ömür ömür golaýlan wagtlar. Şu gün adamlar bagyşlaň şol gatnaşyp biljek däl. Hojalyk sizem bir zat etjek bor saglyk bolsa. Ýaşuly, bildiňiz barmy şuň toý bahasyny? Men indi şu Alla oradan gumdan eşekli gelip hojalygy görmän gitmeýän. A gumdan pyşdylly geleňde men näme edeýin indi men şuňa? Hojalyk ýok. Görkediň, şo diýip geldikmi, görket!
Gelibilmedi, ene köp diýip bir aýaly bar. Ana, Şo goýbermedi.
Aýym bolmasa, aýalyňyza bar günäni ýükläýýäňiz. Heý, beýle döwür zat bu. Ýa şol oturana tomaşa etseň-aý, onam bildiň yzyňa ber, puluny bereli-dä. Gaýgy alma gal etme, konsert saklama. Konsert saklaman, halalyň, men özüm hoşalak bolup beräýerin. Hany geç onda näme edildigiň baram görelim näme edil. Beýleden beýleden ýaşuly. Hany hany geçilýän ýer bar ýeriň ýa. Nähili adamaý. Bize dynç alyp bermaý araňyzda. Ýaşuly kim diýýäler size? Maňa Hezil aga diýýäler. Hezil gyzyl?
Hezil. Hezil a, hezil a.
Näme hezilligiň bar, ho? Aý, hezillik käni diýip.
Hä, näme, poşalak gelýänçä güýmemi jok, aýtjak zatlaň barmy? Güýme diýseň güýme. Biz näme sähra adamlary-da. Mydama hezil edip ýörüs. Şeýlemi?
Hä. Dogrudanam, men poşalagyň ugruna çykaýyn, şu ýaşuly güýmesin-le sizi birazajyk adamlar. Ynha, Gyzyl aga. Hezil aga.
Hezil aga, ynha, şuňa gürleseň hemme kişi eşitýär. Hä, boldy. Şuňa gürle. Ol aýt.
Ýa şul bir telefonyny al bir. Şu agzyňa golaýlap dur. Aýdyber indi.
Bolýa. Goşulygy ýere gudy goýbermekdi. Aýn bolmasa bar günäni heleýlerine ýapaýýarlar. Hany erkekler siz bilen? Dogry oturyp egri örile şöleňle gelip. Ha amanmysyňyz aman saglykmy gelinler göwnüňize zat alma görýän saglykmy sakaldaşlar gurgunmysyňyz geliň dogrymy sözläliň ho araňyzda Heleýiňize gep düşündirip bilýäniňiz barmy? Äý neresseler, ýylgyraýýalar. Hemme ýeriniň horazynyň sesi bir diýen bar-haw. Hä? Hä? Entek sen heleý görmänsiň ony. O masgara etdiň diýip her-her eden bolýa. Entek oňky aýal. Heleýe indi bararsyň köşek. Hä. Hemme ýeriniň horozynyň sesi bir diýenleri. Men özümden çen tutýan. Ynha, näme diýseňiz-läň, horazlar, wiý, erkekler, öl. Ýalňyşdyraýýaw şular. Men özümden çen tutýan. Ynha, ilki ýanyňa gelende oňa gelin diýerler. Gelin-kä? Äp! Zäher çemridi ýöne. Büýük gitseňem düşünip dur. Gül ýaly. Hemme zadam. Çaýyňam, naharyňam bal ýaly. Ýöne näme eýläň-beýläň bakmakaň, wagt diýen zat geçip barýa-ow. Dogry dälmi, Sakar? Jüýjeläp ugraýar. Töwerek eýýäm gaýynenem pahyryň aýdyşy ýaly Braşşaý gelinlik döwri başlaýar. Aýallyk döwri. Aýallyk döwrüne baranda erkekler erk elden gidip ugraýandyr eýýäm. Owsar ujy oň eline geçer. Nirä gitse ýörersiň onnoň yzyna düşüp. Hä, Dogry dälmi? Bir könäni ýatlap, abyr-gubur eden bolsuň, ol it boş gykylypdyr. Ol it geçjegem bolman, abyr-tabr, boş gykylyk bor. Aýlyk getiren günüň çaýygam üýtgeşik demlener, naharyňam. Dogry dälmi? Gaty dogry görýän ýylgyraý ýapar. Ýöne ýene bir ýylaň beýläň bakmakaň ýene jüýje köpelýär. Indi öňküleri ýaly kaka dädde diýenekde atda diýip ugurýar. Eýýäm owunjaklar atda diýip başlansoň. Erkekler erk elden gidýändir. Owlar ujy oň elindedir. Her näçe abyr-dubur etseňem seň adyň sen otur bor. Adyňam dogry tutmazlar. Sen otur diýerler. Ana, bu ylymda iň ýokarsyna akademik diýerler. A bu harby gullukda iň ýokarsyna marşal diýerler. Maşgala ýaçeýkasynda iň ýokarsyna näme diýilýär? Ä?
Sen otur. Heleý diýilýär.
Ä? Sen otursana ýaşuly indi. Şo sen otur sesinden gaçyp geldik inim bizem şu ýere. Indi sen bir gaýtala muny. Bir konsertimize başlaly-la indi. Başlap dursuňyz-da. Aý boldy indi hezil berdi adamlar ýel çarpyň urupdyr gumdan gelipdir. Aý boldy boldy Aý boldy boldy boldy boldy ýaşul aý taňry ýalka. Ýaşul başgada hezilligiň bar bolsun a. Başgada hezilligim bar men bir goýnuň yzyna düşüp ýören çopan a. Şu o depeden o depä tüýdügimiň hezi ýagylynyp durandyr. Bir tüýdük çalyp beräýsem diýýän. Aý, çalyp beräý.
Adamlara çalyp berdiňmi? Hany häzir durany? Aý, ýaşuly. Äm! Tüýdügiň barmy tüýdügiň? Kän. Sadist.
Äý, bir uçka bäm geläýipdir. Ene.

Men sazyňy çalyp bereýin gapdalyndan. Çalyber diýip, çalyber sazyň bolsa. Ýa şimille.

Sag bol bir baş eg halka. Aý boldy boldy boldy. Sagjok. Öbe boldy boldy maňa hökman däldi. Ýa şol dur dur dur tüýdüňi ýygnama. Türkmen bolan tüýdük çalyp bilýä däläý. Bizem oglankak çalýadyk. Sen o zatdan goýsana entek ynha otawujyň üstünde. Ma, menem bir çalyp berjek bolaýyn-da. A çal indi, çal. Ýöne şu zady, şu, şuň ujuna tutgyn, hemmekiçe eşdiler ýaly. Bol.
Bolýamy?
Bolýar. Ozüň eşdilmez ol.
Bolýar. Beri.

Salam sen welin, ýekinim senden men bolaýdym law köşek. Şoýnumyzy goýaly. Handan tüýdügim ber. Al ýaşulja.
Düýdükçileň janyna berekella. Aç çegeň süýt içjegäňe dolap barýar. Baý baý baý baý. Gaty dem gerek eken oo. Boldy ýaşuly. Sen daş şu hojalygyň geljek ornunda oturyber. A bolýa. Sag bol. A garaşar. Garaş garaş. Sag bol özüňe de Hezil aga hezil bereniň üçin.

Urulman geldik sargap goýberýär. Wah men näler uruljak dälle ol dilimden bolýa dagy. Şu neme diş gala dil bela diýýäler welin şu gala her näçe bekem bolsa how dil ýykýada diýjegin diýip durda käwagt. Ondan näme iýýäniň ýumrukda nähili zemelem ol. Bir gezek. Awtobusda otyryn-da, heý, bir çagalja aýal geldi, mündi, şeýtdi, kş-kş-kş. A gelin, ýaşyň-a meňkiden kiçi welin näme, bäbekli bolsaň ýer bermeli-le. Pažalsta, geç otur diýdim. O eliňdäki oglanmy ýa gyzmy? Aý, tapawudy ýok-la welin, bu at güssüldeseň-ä ulalansoň gözelçilik berermi, bermezmi? diýip, demäkem gulagyň düýbi gyzyp gitdi. Ýanynda gaýynete, ga-gaýynatasy bar eken. Gaty urýan ene ýeri, ýer berdim, näme diýdim men, urarýan zat diýemok. Bir görsem men oturgyçlaryň arasynda seňseläp ýatyr. Adam barynda ýöne iş bolaýdyk. Ýenesinden aýryl-da, ýygyny ber! Aý, daşaryk göterip çykaryň diýibine asgynynky-da zyňyp gidipdirler. Ahyry özüme gelip öýe barypdyr. Näin geýmeläýmem, geý diýen bolýar. Şu bir gezegem howa yssy däl-ä, sowuk. Daşarda gar. Su-su-heý! Otur, oturgyçda welin, il ýanymda bir çişip biýri. Ýüregime baryp ödüşdi-ow ys bular. Äý, halypa, saňa garkyjyk degen ýaly gulagymyň düýbüni tozadyp durduň-la, azyrak ys bur diýdi. Umuman sen işe gözel bolaýma how tüýküliň bolsa çyzýa maňa diýip. Seň ýaly adam how how köpçülik awtobusine gitmez taksa münerda diýip. Ýöne he he ýüregim agra düşdüň aý diýip diýmäkem gulagymyň düýbi ýeňsäm bile bile gyzyp gitdi. Näme bolandyr öýdýän ýa kowalga ýaly how ömrüňi. Şo degenler oturgyçlaryň arasyna süzülipdir. Ýene öňki ýaly-ow, näme diýenlerini-ä bilemok, o gezek biz üýtgäpdik. Bir daşarda oturgyçyň üstünde, garyň üstünde ýatanymy bilýänok. Gowy adamlar bar-da-leý, taşlap gidipdirler mazary. Ýere däl-de, oturgyçyň üstüne. Ahyry özüme gelip, gaýdypdyryn, nädip geýmeläýmini. Onda. Şu pensionärlere näme diýseňaý, şulara-da ýagşylyk diýeniň ýamanlyk bolup çykýar. Hä, bir gezek magazinde durum welin, bir zada berilýär we nämediginem bilemok, bu otur-dalaý baryp menem kimiz diýsem, men duruber diýdi. Durun menem. Näme berilýär diýseň, çort jüwezini aýdyp bilemok diýdi. A durna meni bu jüwez gapydan biri gelýär-de aňyrdan. Keýtdik. Keýtdik. Keýtdik dedim. Ýer-ow, Çapyk serdar, zorow! diýdim. Hudaý Çapyk bir gözem çüýşeden ýalpyldapdyr. Birhili ýylgyrýan ýalam-ow. Frontda bolan bolsaň-a, gel, Biz otur hala öňünden barda al diýdim. Eşege depdirenem bolsaň gel yzymdan mün diýdim. Dilim gyjap dur-da diýäýýärem birde Dogry ben nädip gelmelin. Şu ýaňky maňa garşy ýöräp gelýärkä birhili ýylgyrýan ýalym bolýar. Aý menä bu ýa olsuna durjagow diýip arkaýyn dur weli, elindäki hasadan bir ýokary galdyranyny bilýän, gözümden ot çykyp seňseläp ýykylypdyr. Ahyry näçe gowy ýatanym bilemok weli, dermanyň ysyna özüme geldim. Bir görsem meni bannisada keselhanada ýatyrypdyrlar, eltik dykypdyrlar. Daş-töweregim ak halatly oglan-gyzdan doly. Medinstitutyň o psihoterapiýa fakultetiniň studentleri meni öwrenýärler. Menem öwreniň diýdim. Men-ä size zat öwretmen diýdim. Özümiz öwreneýin diýdim. Hä. Onuň bular mugty öwrenjek bolýarlar. Menem nädersiň şu aňyrrak çekilenlerinden dumpuçkany boşatdym-da, göterdim ökjäni. Bu ýerden bir urulman sagama zypaýyn diýip. Nädip geýilýär-eý bu? Şu alyň bolmasa geý, konserta barsak diýen.

sadaka berdiler. Ýörüp gerilip adamlar dynç almaga gelýär. Ýeke öz döwletimizden, Türkmenistandan däl-de, oň çäginden daşlarda-da Arçman atanyň gudratly suwy belli-de. Indi dünýä-de belli bolup ugradyr. Derdiňize şypa tapýan küşlerde şu duşuşyk gudratly duşar. Şunda biziň kömekçi ýüzümiz Nuryşkow ady bilen, indi Nuryşka diýmäňizem birazjyk azaldaýyň sebäbi Tüweleme ullakan adam boldy. Bir gider. Nuryşka, Nuryşka diýip gutardyňyzmy? Nurmuhammet, Nurmuhammet janam diýseňiz gelişmän biljek. Nurmuhammet Nazarow Ýöne zero diýipdir-de şo bir başda gitýä. Sagy baýry saçda dişleri ýalyna.
Aý näzir bu gal garraý çöl. Hawa-da.
E gidip otursaň garraý ýalam eken indi. Suw ýaly gülkem Gurangyljaga gülkem diýe derman diýýä-de adama. Ýöne ilki derman atyp Soňundan gülseň hawa gowy bolýada derman. Öňünden on bäş ýyl gülseň diýä bir bir uly stakan gaýmak içen ýaly ýöne gaýmagy öňünden içmeli diýädä.
Öne halypaň diýýäni poşalaga agaňka görä gowy. Hoşologak aýdýar, oňa dedi bir gezek gülmek diýýä, bir bedre käşir gelýär. Onuň daýzaklaryny iki bedre dagy iki gezek gülseň iki bedrä deň boljak. Onuň käşiriň nädýäninem il-gün bilýär. Ine şu wagt araňa iki bedre käşir iýen biri gelse, birem kükürt çyzsa. Daýzaklar. Näme diýjekler. Şoň üçin Hoşologak ýüzüň-gözüň däl, iýulyň sekizine özem altmyş ýaş. Tez tegelek edýär, günde sypdyrman ýaşap ýör. Hemäňden toýa çagyrýar.
Arakesme-de çykanok. Çykanok-da, şonuň has şaýady bardyr. Seňem, seňem aýalyňda Eýnekut ýaly biri bolan bolsa, sen nämedigini görerdiň. Şumada başga bir ýerlerde bordyň sen. Henizem şoça diýýär.

Nurmuhammet Nazarowy diňläliň. Ömrüm diňläp ýördüňiz tüweleme bir gezek bir konsert beripdir bu ýerde. Men ýaramok halypa. Birazajygam ýaranok hawa aý kim sag. Öňem ýaramokmy. Kim sagdyr öýtýäň aý.
Aý bular nä öýlerinde mal soýup şu täze eti iýen nemeleň gürrüňidä gurbanlyk geçirýän. Bilýän gurbanyň malyny kaşa bile geçirenden soň nähili bolýan. Baýyrlar gülenok.

Ýöne Arçman ataň suwuň düzüminde menä bugdaýyň o nemesi bamyka diýip. Ýüzleri ýap-ýagtysjadyr adamlaň özi. A gelende ol oglanlar görer ýaly däldi. Öň ony ýerinden kakasy geldi ol tanamady da. Balaň gyzy ýaly bolup durdy. Onda gap-gara bolup durdy onda. Ine şu adamlary görýäňmi? Ine. Owadanlyk görki saýd ediňmi?
Gi- Gije görnenogam tüweli.
Gije eli el eli kükürtli gelýär. Men aýtma sen günni de näme ordan görýäň? Ýok, men bir kakaýmasyn diýip. Degişmänem gowy görýär. Tüweli. Bir-biriniň öýüne gelipdirler, gojalaryň, topularyň gojalaryna barşy. Baryp durarlar ýöne olar öňünde zat goýanoklar diýýär gutap beýleki-eýleki ýok. Şo bir kiçijek çäýnekde çaý gelip duran. Aýsa näsin baý diýen, içen bolýar diýýär öýesiniň göwni üçin. Aýsa ysgynyň açylanlarda gözi lol ugrady bolýan öýesi dözmän bir tamdyryň düýbüne gaçan elýär küle gaçan çöregem ber diýýär. Ynanam käsä ok boşdyr üstüne çaý guýup iýip, Ollo, ollo diýdiňem, bular ýalyjak gijijek geň bolýar diýip. Eý-waý! Bu dädäni. Özem ullakan adam-ow. Kulhollanam bilenok, lä-lä-lä. Ollo diýýär. Owalam içi ýanyp oturan myhman diýýär. Bar, haladinligiňizde gowurdagy getir. Ýarty nanly, bir çäýnejem gyzgynja çaý getir. Men häzir seň ejeň jynazasyny okap Garnyň aç bolsa aýat ýadyňa kän düşenokda. Gurbanguljagaň bir setiri bardyr, At öýünde diýe gazany gaýnap durmadyk öýi ýatlamak bir çyn dostlara-da aç wagty kyn düşýär diýip. Gazany gaýnaýan öýi ýadyňa düşýär. Çorbaň çorbasynyň çorbasyny iýýäňiz näme bärde?
Diýen gabam ol berip dur lan. Goja towşan getiripdir der bäş sany. Ependiň dostlary. Onam gowryp nahar edip beripdir welin on gün geçipdir ol on sany adam geldi diýer. Olara-da tapan tupandan olar boş gelipdir-de towşanlary ýok olar. Olar-da tapan tupan naharyny şa şony berse Tanamadym-la diýipdir-de. Aşa öňki towşan getirip beren dostuň dostlary diýipdiler diýýär. Ýene geldi-de bir aýdan bir on-on bäş däne adam. Aý, bulara-da nähili beýt? Tanamadym. Ha, towşan getiren dostlaryň, soňky gelen dostlarynyň dostlarynyň dostlary diýipdir. Olar ullakan tabakda suw goýdy diýýär öňlerinde. Bir çemçe bilen. Bir gaty çöregem atdy. Bi näme diýdiler diýýär şo doňup gelen myhmana. Bi şo dostunyň dostunyň dostunyň dostunyň getiren towşanyň çorbasynyň çorbasynyň çorbasy. Diýiberin pürýatmaz diýdi. Hoş gördüm. Çorbaň çorbasynyň çorbasyny iýip otyrkalar diýip biri gelipdir ol muny goşanoklar diýdi.

Obaňyz bolup bir ýylaňyz bar bolýaňyzam keselmi näme ol? Hassamy? Ýok, biziň obamyzdaky ýylanyň uzynlygy ýüz elli metr, däp, inem togsan metr. Aýt, goý, sen aýagyň galan bir ýylan bormy, aýt? Dogry aýdýaň, oňa ýylan bolmaz, indi pahyr gürrüňiňiz alys diýip begenýär diýdi. Ýüz elli bolmaz-da, ýüz otuz-a bar diýdi. Aýt, goýsana, bir hillem-ä beýlelik-ä, togsan, elliligem, ýüz otuz. Sen ýaman dogry aýtdyň, ýüz on bardyr. Äýni bulaşdyrýaň o gitdigiçe. Düzet, düzetmeleňi düzedýän diýip çäýine elini aldy bol. Ha dogry aýdýaň. Eýlesi dogsan, beýlesem togsan bolaýmasa şoň diýip. Goýaý häzir goýdurýarlar seni. Eýlesi dogsan, beýlesi dogsan, dört burçam bir ýylany bomaý. Adamlar iň agyry Keseliň hiç gowusy ýokda. Şeldämi do? Hiç agyryň keseliň gowusy ýok. Seni görende sag bol mele. Sagja bol. Ýöne ýöne şu iç agyry diýip bir zat barda, iç agyry diýip. Ahmal bolsaň öňküp bir zatlaryny iýmeseň. Gel görüşläýiň.
Käbir ýere barsaň, şowly bir zat aýdyp bereýin.

Dälanaň dogtorynam getiräýipdir ow. Aýagym urup görýär däli. Niräň agyrýar diýýär. Aýagym diýýär. Ondan hem ejeň içim diýip getirdi diýýär. Günortana bir derman. Öýlän ýene bir. Aý soňabaka agzym garynjaň hinine döndi. Tapan dermanlaryna taýýar. Ikilerem bu küçejik agzyňa ýatyryň-da ýokaryňa derek. Şu zatlara çydaman burun öldüm. Öleňsoň bilýän ekeniň däl-ä. Bäý, şuň ýaly dostam barka. Soramaga gelenlerinde-de bilýädim-le walla. Nejis. Baryň on ýedi gün ýatdym walla. Ýa ölmeli ýa galmaly bazardada almaň hile gymmatyda bar diý. Şo ýatyr bir zat getirtjek bolup diýýäni. Şonda da bilipdim. Ölem soňa has bildim. Ho daşarda düzdim oýnaşyp anekdot aýtjyk ýomak aýtjyk otyrlarow goşa goşup. Menem içerde hezil edip ölüp ýatyryn. Ony gybatymy etýärlerow gybatymy meň gürrüňimi etýärler. Kurorda gidende diýdi nice pulum sowdurandyr diýip. Hersi bir gürrüňimi etýärler. Bir gyýlanýan ejem bilen aýalym. Hoşuroklar barmady. Aý ahyr ondan Ertesi aly guradylar da. Iň myrtar ýeri şu gyýsalda. Hop bedenlerinden şuň ýaly dostum o. Mejiliň agyrdygyny.
Eşitip ýatyr. Owul bu gapdalda ýerindäki diýende serede. Mejil bolsun aý. Bir biraby ölende ýuwdular, biram bolanda ýuwdular diýýär beýlekiler. Şeýdip gürrüň geçip barýarlar. Ertdiler. Ýagşy adam bir taşlap gitdiler o men. Özleri ýykyşa. Ine. Gazypdyrlar bir çukur içinden hem bir çukur. Goýdular. Bu görüp ýatyryn. Indi diýmeýärler näme? Ölä aýal birä guman. He goýdular. Saldylar. Ýok gömäýjek bolup durkalar. Duruň duruň duruň diýdi şu daraýjak bolup durdy. Dogrup bir dogtor getirýärdi alkaş dogtor. Gürdik gürdik gürdik gürdik. Geçen paýam jandyr. Näme maňlaýym elletde ýemsi gitmändir. Ölüp ölüp bolmandyr. Gaty ölmändir diýerdi. Şoňa diýe geçen oşuň dalagyndan Tokgultaýyň diýe böwreginden, Ine, menem çöp-çalamam getirdim, şu däri-dermanlar gaýyk, bir stakan agzyny diýe atagyz bilen aç, ýagadanda guýalyň diýdi. Bäş ýyl-ä ýaşaýa diýdi. Garran diýe daýaw diýen bolupdyr. Nädendir öýtýäň? Men şolar ýaly dostlar-da. Şolar ýalylar bilen ýaşajakmanma, bir çişikde aýdamam aglan bolýa-ow. Jaý şoňa galjak-da. Gözüne tüýkülik çalyp, Özem aşdyran bolýa, o tamdan bir bulka bilen iki litr süýdi lak gaplap gelýärdi-de. Jan ýaly gelin göreňsoň diýegi at üsteň boldy. Ýumşagrak ýerinden buryp aljakla ol öli bolýa ýa. Aý näme etjek ýaňky indi direltjek bolup durlar-da eje. Şodog tor. Otda şodog. Ölem bolsam turdum aýamda. Çydamadym. Gaharman. Eý, näme seretýäň? Öldümmi? Jaýlaň! Men siz ýalylar bilen-de ýaşasym gelenok, siz ýaly dostly çigit peýdaly bolasym gelenok, siz ýaly garyndaşly dostly. Gömüň diýip durkam aýalym Tura nirden çykyp geldiň diýip oýadaý diýdi. Bu adamlar beýik Rabindranath Tagoryň Hindi ýazyjysynyň Öliniň direlişi diýip bir kitaby bar. Özüňiz okasaňyz az gyzykly ýeri bar.

Adamlar tanş boluň. Tanş boluň biziň ussat aýdymçymyz. Bu telim konkursyň laureaty Kerwen Durdyýew. Bir el çarpyp beriň Kerwen. Adamlar gelin portalap. Bil başalap bileýin. Men häzir Men häzir bir tanş etýän sizi. Ussat ýazyjymyz Gurbanguly Şadyrow. Muň ýazýan zatlaryny şu poşalokymyz Nazarjan ýalak ýomakçylarymyzyň nemesdir dilinde eşitýäňiz dädi. Özüniň öne Ka Kadyrow diýip ady ýetýär. Bar bize şu zatlar diýdirýän Şudur, bizden görme. Gowşagam boldy, beýlekigem boldy.
Boýnuňa alyň şu batyragy. Hawa, özem muny Gulagyny çuwaýyp şol- alma. şolar ýalylaram batyrak edinýär-de. Ýüzüň gözleriniň batyragy-da. Nä, poşalana tanýaňyz adam. Gazymyň galyp bolsa toýy bolýar. Hemmäň çagyrylmaz, diýen öýümiz hem garaýar.

Aýna gyz ýaňy başlady, Al-Aýazda çykyş etmäge öň ýaşly tomaşaçylar teatrynyň aktrisasy Aýna Mämmedurdyýewa. Bu hem Al-Aýazyň redaktory Aşyr Mämmedow. Aşyr Mämmedow. Muňa bir at berjek bolýas, požalok ýaly, toplok ýaly.

Beýik millet ors milleti. Adam togurdy üç gün. Ýeke jigim turuň hany. Biz häzir gitýäs kameramyzy alyp. Sebäbi uly ile görkezmegimiz mümkin käbir ýerini. Şoň üçin hiç kimiň tüýşem diýmäň, beýlekem diýmäň, diňläňde oturyň. Başdan. Gülmeli bolsa gülüň, aglamaly bolsa aglaň.
Tow urupdyr welin, ölüpdir azyrak. Ýa juma sakam gelşýär. Ondan ors milletli adam tow urdy, üç gün nätdi, palçyga öwemýär diýär. Teninden, bedeninden tok gider ýa. E biziň türkmenimiz bolsa hormatla gur çägede ýatyrýa. Özem agşam ýogul bilseň ertir türkmana habar berýär de bäherdenden. Ertir onda çykarýas gelin diýip. Türkmeniň bir gowy häsiýeti şuň ölýär ol ýetişýär. Ýetişdiler-de, onuň ýarynda-da üç sany garry, ellerinde-de künnük, bireýe goýnaşyp, ýuwa girdiler diýýär. Ýuwýarlar-da dünýeden gaýtam. Aý, bir künnük suw guýdularmy, guýmadylarmy, häli salyra gelen diýýär, gözüni açdy diýýär, ýedi bir gözüni. Ýuwup bereninden birini tanap, donunyň synyndan ýapyşdy diýýär, Pylan kaka diýip, çeke eliňi. Eliňi çek. Künnük bilen mordaňa berne. Ölýän öli ýatmaz maý sokulyp. Bir günlük suw oturýar. Iki günlük daha uýsan aýdym aýtjak oşy. Onuň gapdalyna beýle kömekleşýän asysendi diýýär. Sakgaldaş, şuny ýölle diýip, ýuwup dur, hol şuny indi diri ýölle. Ýok, çoban ölsüniň häsiýeti şeýle dolabasyn diýip. Doladylar diýýär. Ondan soň Jumaýazmyradyň topalagyň münen agaç atyna mindirip alyp ugradylar. Ol muň diýeninden hem çişik bir daýzasy ses edýärdi, işikde dyzap. Iki sany çişigem saklaýa diýýä. Ýüregiňden nagruzka berme, infarkt borsuň diýip. Beýlekisem, Ýok, aglasyn, aglasa adam ýüregi bogýa diýip, ýumşak ýerinden şümmükleýä diýýä. Agla, gygyrygasyrak diýip. Waý, dogan-eý, dogan! Saňa derek men gideýin, dogan! Bu zatlary kime goýduň, dogan? Zadyň dawasyny edýä, jaýyň dawasyny. Waý, git, Çep ýoldan daşdyr gazak, çagalaň ýaşdyr gazak, men-ä seretmen olara gazak. Aý bir künlük sugaby şerraýyň galmagalyna öli goh güýç toplap diýen. Bu şahtadan silkäp göterýäýiz ýa-da hamala iki batmajak ýaly adamlaram dyrýarlar diýen ylgaşyp Merdiwan. Ak mata nirtagaly kelleni galdyrdy. Geleý çalyşdaň. Maňa derek gidesiň geldi münni. Şu ýan köperejini öňe tutup bir nazzatlykdan gidip ur eňi urat diýe. Waý, oýun etdim, illeň ölse muň aljak hese turanokdy gaba. Şahyrymyz Kerim aga ýatan ýeri ýagty bolsun. Dogry agy, dogry gülki bolmaly diýýärdi. Onuň ilem şeý diýýär diýip, ha, erteň bolnisin täzeleriň arçmana dälde beýlere ýakynrak et diýerler. Bekrowa gökdepe wa. Dogry aglamaly, dogry gülmeli. Şonda ýüzüňe ýygyrt düşerin. Ýüzüňi gülki ýygyrt keselinden goraýar. Ine, gülkä düşünýänleriň ýüzüne serediň. Elli ýaşy adam bolsa, ýaňagy poşoloňky ýaly ýalpyldap duran. Gülkä düşünmeýänlere serediň. Ýigrimi bäş ýaşynda Ýigrimi bäş ýaşynda ýüzi göwrence traktor eýsem süren ýeri ýaly. Südür, südür, göz nirde, burun, beş Gaýsy göz aý düşüp ýoklar. Neme halifalar şeýle bir sowal gelip gowşy ýygylyp pyşyrdaşyp neme diýerler. Topulok bilen poşulok diýip köp wagt bäri diýe bize diýe hezil berip ýörler şulaň diýe ara gatnaşygy nähilkä öz aralarynda şular hem dawalaşyp ýa dostlaşyp şular düýpleşiklik bolýamyka diýip gyzyklanýarlar. Ýa maňa sorap berdim. Biz şeýle bir agzybirde. Ine hezir biz aýdyp bereli şu agzybirligimizi. Poşuloga

Agşam Mämmedow biziň täze ak pata berjek bolup duran şägirtlerimiziň biri. Häli şindi ala-ýazda görýäňiz. Özi tüweleme elem ýiti, beýnisem ýiti. Maşşalah, myhman alanok. Hawa, hiç kim myhman alanok, maşşalah diýýär. Bir aýdyp berjek zatlaryň bolsa-da, dynç alyp duran adamlar. Adamlar şu ýörükde hiç kim gelem diýenok. Ýöne bir gança etdirip gitmelidik. Araňyzda bir sag-aman öýlüňize dönüň. Jany derman, suwdan şypa tapyň, öýüňize sag-aman baryň diýmäge geldik. Ýöne käbir wagt bir arasynda bir on-on bäş ýyl gülüşmegiň özüniň peýdadygynam bile görýän. Gaty gowy. Şoň şo duşuşyga geldik biz. Gaty sag bol. Adyr jan aýtjak zadyň bolsa aýt de.
Arada Orsýete gitmeli boldy-da. Onda gitdik bir ýoldaşymam bar gapdalynda. O aýlanyp bir ors dilini bilmesem gaty kyn bolýan eken aga. Onuň şu şäheriň içi tramwaýa münmeli bolýar, myhman jaýyňa gelmeli bolýar. Eýläk beýläk gitmeli. Men-ä bilemok, ol ýanymdaky bilýär-de gelýän ýerini. Onda bir gezek ýör şähere gideli-ow aýlanaly, men-ä bilemok bärini. Sen bilýäň bir azaş-mazaş etmän yzymyza geleris diýsem, aý gersiň men gitjek däl, men bärde galjak. Näme üçin galjagyny-am aýdanok. Onda men ýeke özüm gitmeli boldum-da. Onda mindik, mindim tramwaýa, gidip barýan bol, indi bir düşmeli ostanowkam geldi, şu ostanowkada duralgada düşmeli-le, orsça-da bilemen. Onuň öň tramwaýyň içim adamdan doly, bir daýaw aýalam öňde dur, ýapyşan bolup, şeýden bolup durdy. Men aýtdym, daýza düşjekmi diýýän bol, çebo diýýär. Ýo, düşýäňmi şu ostanow duralgada? Orsça bilmeseň kyn-da. Ol näme diýip gygyrýar maňa.

Tada ataýdy ýa upaýdyw diýip ýaňsyrak düşüp yzyma gaýtdym. Aý, kyn bolýar. Onuň ýene de şuny ýaly bir orsça bilýänler durmuşyny bir orsça näme-de. Bir çokça, bir özbek, birem ýaňky e, ors üçüsi ýoldaş bolup Gidip barýarlar diýýär şäheriň içinde. Orduň piwuşesi gelýär diýýärler. Bu piwuşek diýýär, ol puly ýok diýýär. Özbekde-de pul ýok diýýär. Çukçaň elinde bir çemedan pul bar. Ana çukça diýýärler, dawaý bir piwo popýom, bir budin pit diýýär, weli e, diýen gidaý diýse, han kung şang şung diýýär, diline de düşünip bolanak diýýär. Ondan barýarlar bolup näme? Ýaňky orta aýdýar, "Daway zagatka, zagatka budin bir grat" diýýär ýaňka. Zagat goýnaly diýýär. Onu o tapmaça edilýär. Kim bilmesede on manat utdurmaly diýýärdi. Aý bolýa dawa oýnasak oýnaly. Nemedýä piwnoýa barýarlar weli ýaňky ors başlaýa. Iki tarapy ýiti, iki tarapam tegelek näme diýäda ýaňky çukça. Bu çukçam alýan ýok, tulýan ýok, agaý ýok. Bilmediň diýäda. Men onda on manat özüň aýt diýä. Orsam aý gaýçy diýä. Hä, ýagşy. Onda ýene başlaýar. Dört tarapy tegelek, dört tarapy ýiti näme diýerler. Alýen, ýok. Tulýen, ýok. Agaý, ýok. Bilmediň. Näme? Iki sany gaýçy diýerler. Hä, ýagşy. Ýene on manat berýär ýaňka. Onuň Abdyrehim ne sen prdalžaýt et diýen men ne bir ýigrimi manada piwo alaýyn diýip ors piwnoýa gidýän. Bir ýarym sagatlap durup men oçura durup piwo alyp gelýän baklažkalaryny dolduryp. Gelse stoluň üsti puldan dolup gidipdir diýýäda özbek dik dur diýýä çukçuk stoluň aşagynda çukçaň üstüne gygyrýa özbek diýýä. Dört müň tarapy ýiti. Dört müň tarapyny tegelek näme diýip. Çukçaň zordan sesi çykýa stoluň aşagyndan. Alýan

Bir guzy togsan gurtdan saklar bizi. Şolam bileňokmy? Hany bilýän bolsaň.
Bilýäňiz gerek şoň nämedigini. Ýene bir gezek gaýtalaýyn, kim biljek şony? Ýedi goýun, bir guzy diýdiňmi? Hä, bir guzy, ýekeje guzy.

Ýokary ýokary goýsaňam içi boş bolýar. Içi boş bolýar.
Bil näme? Boş şişe. Ýa.
Bärikdir. Kim diýdi?
Näme diýdiň? Sen ýa şu şu şunuň ýanyna çykaryp dur. Ay, öňki soraglaram şoň ýaly. Indi men näme edäreý? Şu orus dilini seň bilşiň nähili?
Meni orsça ökdemkä diýsene, diýmedim türkmençe diýip durlar.
Öň Adam ata Owene sizem türkmen ekenler. He. Ony beýleki milletler şolardan şeýdip beýräk beýräk beýräk beýräk gidip durdy. Ýok, onda da oňel bolsana Naharhana stolowoý diýip ýazylýar. Ýazylandyr. Orsça stolowoý, türkmençe naharhana diýsem ýok. Türkmençe de stolowoý diýen uruşka.

Bir gadymyzam hoşalyk. Ýazýançy. Gürrüň berip oňarmaýanam. Ýöne güldürmek kynlygyny aýyp bilýän. Onda pul paýlaý bir.
Güldürmek kyn. Adamyny aglatmak aňsat. Bir göwnüne degseň aglap oturýan güldürmek kyn. Güldürsek bolsaň näme dabanlyk. Gyzyklanmaly, içini gyzyklanmaly, gaty kyn zatda. Mana biziň şu aýdýan zatlarymyz hem öz iliň içinden alýarka. Biz oturyp özümiz tapýan zatymyz ýok. Bir aýal adamsyny dälhana alyp barypdyr. Wraça seretdirmäge. Onuň wraç ýaňky aýaldan soraýardy, adamyňyz nähili hereketleri bar diýip. Ol aýtdy diýýär, şu adamym şu. Işi bahal iýmek diýipdir. Ýa ol hiwa zat boýlan bahal bardyr. Şonuň sapyndan başga ýerini iýýär diýipdir. Ýa o diňe şu bahal sapyndan başga ýerini iýýär. Bäý, dogrudanam adamyň samsyk eken diýipdir-de, ýa dälhanäň wraçy. Bahalyň iň süýji ýeri sapa. Şuny ýalçan ha şol yhlas zatlar bir uly many berýär. Ine näme, gyz aýtdy diýýä, eje, biderek ýere kakam göwnüne degdiň-le diýipdir. Wiý, näçün biderek diýipdir. Men oňa häzir düşek kakdyrjaga diýip diýýä. Ilki adamsynyň gaharyny getirip, eline taýak berip düşek kakdyrjak. Ýöne gowam kakýa-da şeýtse. Ol aýalyna urup bilenok, näme, bir-ä diýdi. Aýallar diýip, siz iň bagtly adamlar diýipdir. Sebäbi siziň aýallaryňyz ýok diýipdir diýipdir. Iň bagtly, dünýäde bagtlylar aýal. Nämäni aýtsyn ol?
Gurban Wahimi zyban edende aýalyň dawa etsin. Aýal zyban edýär. Bir Gurban Wahimi diýip biri bar bir şahyr. Tanaýan. Hawa, bir gözi çüýşeden onuň. Beýleki gözem. Hawa, ony nämede diýdiler öňsi? Amerika zat üçin gözüne şu fotoapparat oturdypdyr, şu neme adam bolaýmasyn zat diýip-de. Ol şu köne harabalyklarda, mazarçylyklarda zatda gezip ýörüpd-ä ol. Türkmeniň aslyny öwrenip, de şu tire-taýpalary öwrenip-de. Biri aýtdy, şu her gözüni gyrpanda diýdi, bir surat alýar şu zat diýip-de. Onuň bir gün Hä men telefon nomerymy aldy-da bir öýüme zowonit etsek. Haçan barlygyňy bilip bir barjak diýdi-de. Ondan soň öý oglum aldy-da Kaka diýdi bir aýal adam zowonit edýär diýdi. O Gurban oýe meniň sesim Iňnaz apaýmaly inçejik-dä. Telefonda ýöne deşip çykaýýa-da sesi birhili. Ondan soň Onuň aýalym aýtdy. Hansy aýal adam bolsa maňa berle trubkany diýdi, bir ýüzüni alaýyn-da soň diýdi. Men aýtdym, onda nemisler ýüz goýupmy diýdim, ol ýüzüni baryny alypdyr, indi saňa o ýerde alar ýaly zat ýok, öe degme diýdim-de. Şeýdip onsoň gara gepleşdim Gurban aga bilen. Ondan soň bir agzalylyk öýde döräp başlady, sübhe zat podawereniýe döräp başlady, bolany Gurban agany öýe çagyrdym. Aý oturdyk çaý başynda goşgusynyň adyny okatdym. Olam şu eňterip okap otyr. Bu zatdan habary ýok onuň. Menem şu inçe ses şu diýdim. Tanap goý diýdim. Indi şondan bäri aýallar zubany tüssede, Ana, Gurban aga çagyrýar diýip turup bar aýalam. Hawa, Nurhan dertdim diýip. Ýuri Nikulin aýdypmy diýýär, siz aýdypmydyňyz? Bir anekdot ýadyma düşýär däli. Bir Bir gelin eýlek gelniň öňünden çykyp, beýlek gelniň ýüzi taýka, çyzyk-çyzyk. Biten ýeri ýok diýdi ýüzünde. Hawa. Waý-eý, Jora jan, ýüzüň-möziň kim beýtdi diýipdi. Ärim diýipdi. Waý, agyza uzak wagtlap komandrowka gitmänmidi diýdi. Men hem Seýodyr eýdip öýtdüm diýipdi. Men hem şo gidendir öýtdüm diýipdi. Gitmän eken.
Neme diýýär Sary bülbül baram ardak şahyr. Şo Gurban aga bilen gabatlaşyp dur bolyr. Aý soň Sary bülbül, sap sary bülbül zat üstünden gülýädä nereseň reňkem saryda. Sary bülbül, sap sary bülbül zat diýip. Onam aýdýar diýýär. Gaýşyk nemes güýçli, nemes atma ökde zat diýýär, ony ökde däl eken diýip, hä. Seň gözüňden degip dur, maňlaýyňdan degen bolsa sensiz galja diýinçä gerekli rahatlandyrjy. Nemes okadylan ýeri eken. Gurbançary etýämiş däw Gurbançary.
Gurban Wehimi diýip lakam alan. Gurban Wehimi biz. Gaty ussat.
Oň gybatyny edýänimiň sebäbi ol bizden ökde.
Türkmenem mydam özüne nökdan gyýbatyny edýär, näz oň gürrüňini edýär. Ol oň ýanynda biz gepläp bilemzok. Häzir ol bolmansoň gepläp. Gurbanguly jana dagy duşup, çaý çörek iýip, şolarda-da göni öýüne baram ýene jaň etýär diýýär-de.
Ýa-da, Alýa, hawa, diýenem, gelneje. Sagmymy? Gelnejem dälmi? He, onda doganymmy, näme? Aýal dogan kim sende? Menä bende, aý, goý, tak edip goýaý diýdi. Gahary gelýär. Pygyt agam geldi bir gün öýe. Ondan Gurban Wehime zwonit edýär. Gurban Wehimiň işi diýen agşam garawul bolýar-da, uniwersitetde gije. Bir gün-ä özi üçin bolýar. Ertesi hem aýaly çyn bolýar. Onuň şo iş ýer, iş ýerine zybany ýetdi. Halypa diýdi. Hawa, näme, aý, iş ýeriňdemiň diýdi. Hawa, men hem garawulçylyk çekip ýatyryn diýdi. Şu gün öz ýeriňe bolýaňmy diýdi, ýa aýalyň ýerine işleýäňmi diýdi. Ýok, şu gün diýdi, men Öz ýerime bolýan diýdi. Ýok, onda ýanyňa barjak däl diýdi-de. Aýalyň ýerinde işleýän bolsaň baraýjakdym diýdi. Bulaňky ýöne gaty gödek-dä olaň degişmesi. Gaty çüýläp jaýdar urýar-da. Bir günem bir öýe Ötün ýaly oglum bardy-da, bir köçeden bir it tutup geläýdi. Şäherde-de näme ýezitler ýygyşyp ýörler. It tutdy geldi. Kaka diýdi, şuny saklajak diýdi. Bizem dördünji etažda ýaşaýarys. Gowudan adam. Gowy näme etjek oglum diýdi. Biz ýokarda ýaşaýarys. Bunu kyn bir bir başga-da goňşularymyz, beýleki goňşularymyz kän. Bu ýerini haýwanat bagyna öwürdiňiz diýdim-de. Köp goňşularda it barda. A şu it, itiň bolany bilenem diýdim, barybir diýdim, şo kyrk manatdan süzme almaly diýdim. Şo itden bize peýda ýok diýdim-de. A ondan aý diýdi, kaka şu akylly it diýdi. Eý, şu it akylly it däl, gerek däl diýdim. Meňem akylym kelläme syganok, muňkam, öýdäkiňem diýdim. Siz ýöne durşuňyz akyl diýdim. Şu onsoň Aý diýdi, Kaka saklaýarlar diýip boýnuny burup dur. Ýok, gerek däl diýdim. Bir öýe bir it bes diýdim. It gerek däl diýdim. Onsoň gap-gaç şakyrdap ugratdy okokunadan. Ýok, meň ýalymy ýetiriň diýdim. Men bütin mikroraýonyňyza itlik edip bereýin. Aýtsam, aýtdym ol özi hernä sypdym-da, soň agzyma geläýt-de. Hudaý gorapdyr.
Hawa, aý, näme şeýtdi.
Bolmasa ol işindenem bordy. Hawa.
Näme-ne bize şu türkmen älerini, Hudaý uzagyndan Bizi mundan berse biz gaty häzir gowy gidip barýas. Häzir şu türkmeniň aňyrsy baryp dünýäň hemme ýerlerinde. Şu Amerikanyň zady açanam türkmen diýip häzir aýdýarlar biziň bilen de. Aý birek oturşykda diýdi. Gorbaçow hem bizden diýäýdi. Ony Gorbaçow bizden diýdi. Ol Obamyzda öň garry bojag diýip bir ýaşuly bar diýdi. A şoň ogul-la diýýär. Garry bojag, garry bojag diýip ýörerdik-dä, şo garry bojag şoň ogul-la diýip şeýdä indi gaty gowy adamlar näme hemmäňize munha şu kolhozy, obany, hemme hojalygy galdyran diýýär. Frontam hemme zadam ýeňen adamlarym araňyzda bar. Munha biz gaty siziň öňüňizde borçly-la. Biz nobatda indi uzagyndan bolsa-da birki ýyllarynha gaty gowy bolar. Ine şu türkmeniň indi bir şakalak bilen it keseklejek wagty açdy däl meniň pikirimçe. Gaty gowy bolar. Diýerdiler şu eliň uzadan ýerine ýetýär diýerdiler. Ýöne meňzetmedi.
Guraňylja, bu ýöne meňzetme däl, öň çöregi zaýaýanda nätjegimiz bilen dokul diýen Snikersiňem iki gezek berjek bolýar.
Şonam beter. Emma şol el uzadan ýerine ýetýär diýýäs-dä. Ýok, biziň uzatman kagam elimizi ýetik. Gaty dogry. Saglyk bolsun.
Özi geler diýip.
Türkmen maşymyzyň jany sag bolsa, saglyk bolsa, ähli dünýäň gözi gider ýaly ýurt bolar, işşalla. Biri diýdi, şol meň aýalymyň özi öýündedi. Şu Aýdan diýdi, elini uzadyp, toprak alyp, analiz edip otur diýdi-de, beýhäý diýdi. Aýdan öňde ony ýörite sputnik zat uçuryp algyrýardyk-da. O milliard manada durýardy-da. Ýöne şeýdip elini uzadyp diýdi, Aýyň topragyny görüp otur, aýalymyň eli uzyn diýdi. Beýleki aýtdy. Mars planetasynyň ýeri şorra eken diýdi. Ogon nädip men aýalym dili ýetýä şoňa. Ýöne dili bilen ýalap diýdi ýaňky. Bilip otyr diýdi. Aý. Ýöne aýallar ýamanlap ýok görýändirler. Ine aýallar däp-dessur hakynda Gurbanguly jagaň bir ýatlamalary bardy, şony Pojaly aga bilen aýdyp berende. Şu däp-dessur diýilýän zat öň birazjyk ýitip barýardy-da, indi şony bir täzeden almaly-la biz, täzeden. Bir ýer bardym molla, bir ýaş gelin, öý eýeleri ýok ekeni-de, ýaş gelin-de, ýaşynýa oda. Onda bular nirede? Aý gelerler. Bir tabak Sözüme dogry eken, men çörek gapdalynda Halegadan bysymylla diýip şeýtjek boldum, bol ýöne gelin byzbydyk bolaýtda. Ýok gelin men siz bilen çörek boldy oň orun iň gowy görýän zadym. Ýa çagajyny gurludyp diýýärdi de boljak da ol ýa tiz allanjak da çagajy. Ýogsa türkmen edepli gelinler diýýär ýa-da çagajy gurludyp diýýärdi, bulan zat diýdi. Bolmady da aljarat da.

Salançakda ýatan bäbege, Dädeň-ä ony pişik ýalandyr, men täzesini getirerin diýip aýdaý, balam, diýen bolýar. Üç aýlyk çaga odada. Şo-da edep. Ol ýasmagyny dili bilen galdyrýan näilsun.
Ony Gurbannazar aýdyp berer, ol ýasmagyny. Ýasynjak bolan bolýar-da. Iki elem boş walla.

Kän dil ýetirýäňiz diýip. Dil ýetiremizok, tüweleme aýdymam bolsa gelin-gyzlar barada. Hawa. Dünýäň hemme owadanlygam gelin-gyzlara ýanalýar. Hawa. Öwgüň bolsa. Taryp edilmedik, taryp edilmedik gelniň ýeke-de adamokdyr. Hawa. Gaty dogry.
Alma ýaly ýaňaklaňdan, aý çukurjykly eňekleňden. Zünji dişleňden. Haram gaşlaňdan.
Hawa-la.

Bir ýeri bar şu taryplanmadyk ýeri. Näme?
Niresi? Burun. Burun. Burun diýip goşgy barmy? Eý. E dogrudan hem şu burun diýen goşga henize duşamyzok. Ha, na aman saat döretdi o. Şey diýen. He, aman da yo bildi. Yo burnum da öňre öňre ahyrin burnum bitirýän işler käne. Gaty kä.
Görýäň. Ýetwa. Pazar. Signalizasiýaň roly ýerine ýetirýär. Men ony näme burny üstünden çykarýan da göz öňüne getirip gör. Kanalizasiýaň hem işini ýerine ýetirýär.
Ondan hem aýtla. Başlat ýa. Bular ne leçeniyeden, içeniyeden galayma. Adamlar
Adamlar sağ olun. Halkda görüşelim siz bilen bir duşuşalyň dikgerlik. Hawa, belki bu zatlary ýere goýbererismi, goýbermerismi, garap, siziň ýüzleňizi göreli, almy bar ulaşaly, derdiňize şu gudratly suw, derman bersin biziň lukman, lukmanlarymyzyň hem ondan birazjyk arçman kurortunda şu ýerde bir oňuşjak bola görýän ýagdaý bilen, ne? Şular hem jan etýändirler, şu e, işgärler hem, lukmanlar hem, baş wraçyňyz hem, Köp işler edip ýörendir. Sebäbi bu ýerde halyk çalşyp dur. Giden halyk bularyň naharyna, şoruna, hemme zadyna seredäýmek aňsat iş däldir. Geljekde bir adama bir dogtor, bir hyzmatkär edip bereli diýip Türkmenbaşy Haýaljan aýdyp dur. Sag boluň ýene duşýança adamlar. Bir aýal goşgy aýdyp berjek diýýär.
Ana aýdyp berdirdim. Bular çybyr öle oguşda galdy. Adyňyzy Salowmaleýkim, gurgunmysyňyz? Goraýýa. Kabul bolsun Gurban Kokundam. Düýe ogulbagçaja bütin soýum dogulýar festiwalynda. Hä, ogulbag. Toplar altanyň başy bor. Kim diýdiňiz ogulbag? Hä. Ogulbagt eje bilen Nurun men. Ogulbagt Durdyýewa diýerler-de, geçen festiwallarda zatlarda folklor ansambllaryň çykyşlarynda köp baýrakly orunlara laureatly ýerleri mynasyp bolupdyr. Esenguly oýa. Hawa, Esenguly, Esenguldan, Esenguly etrabyndan. Birazjyk diliňizi öwrediň indi, raýon, oblast diýip ýörmäň, welaýat, etrap. Öňki atalarymyzyň dillerini öwrenip oralyň täzeden. Aýdyberiň.
Hoş geldiň bahar ýazyň, Gelin gyz hoş owazyň, Geçdi gyşyň awazy, Düşdi baharyň ýazy. Hoşlaşýan bahardan. Gyzlar gelýär şäherden. Öýlerine gelende iýýär hezzet nahardan. Hezzet nahar ýol açar, gyzlaň gahary gaçar. Gutlaýaryn, aý, gyzlar, fabrige gyzlar geçer. Fabrikde dokma darak, elleri biler kakallar. Nan iýip, şeker çaý bilen asmanlara bökerler. Altyn nury alallar. Asmanlara galarlar, Ýaradanyň beren çyragyna bek bolarlar. Men size aýlanaýyn, siziň saglyk geleniňize, hoşawazly ýaz bilen aýdym-sazy çalanyňyza. Munda telewizorda kän örüp görýärin, säher wagty ýerimden sizi görüp turýaryn. Öten agşam göterdiň, bäş ökjäňe ýetirdiň, bolan jemagaty daşyňa üýşüp oturdyň.
Biziň bir täze döräp ýören Alaýaz atly e, gepleşigimizi görýäňizmi? Görýän. Hawa, şu ýaraýan ýerlerini, ýaramaýan ýerlerini bir aýdyp berjegiňiz barmy? Bir, bir sesleniň. Geç. Ay sağ olay bu. Näme diýdiňiz? Wagty agrak bolýar. Şoň wagtyň köweldi. Garaşdyk, garaşdyk 2 sagada çek.
Ýok, agşam biziň programmamyz däl. Murat etseň bu aýdyp ýaýtdy. Ýeke ýekeden ýeke ýeke. Ana.
Alaýadyň bar. Täzeden köpräk bol. Täzeden gaýtalaň ýaş. Siz diýen her programmany alýarsa hepdelik. Şonda birinji olsun biz şu alaýady gözleýär. Şonda bire az çykýaňyz, birem wagty az bolýar. Biz şeýle bir gyzyklanýarys siziň alaýadyňyza. Söýýäris hawa, hormat goýýarys hawa. Köp sag bol Sary eje. Hemem aýtjak zadyňyz bar diýip. Alaýadyň wagty azyrak bolýa köpüräk görkezseňiz şony wagtyny köpüräk etseňiz. Gülüşip hezil etýäsda dynç alýas. Berilýän wagtlary bolýamy? Ýok berilýän wagtlary men aýdýan. Berilýän wagtlary biraz pasyllaýyn etmeli. Sebäbi ýaz aýlary ir bolýa eden tomusuna. Ir bolýardy, galyň oglanlar, gelinler işden gelmäkä, intden beýläk şeýle bolýar. Bir pasyldaýynrak gyş birhiliräk, ýaz aýlary, tomus aýlary birhiliräk üýtgelse gowy boljak. Gowy boljak. Başlasa diýjek bolýar-da ýaşuly. Ömrem täzeligi köpräk ornaşdyryň-ow. Köp gaýtalýaňam bir zady. Näme täzeligi? Täze nemeleri, ýumaklary, zatlary ornaşdyrmak. Dokuz gelin derrew geläýýär.

Gaýgysyny çöllere taşlagyňyza uly minnetdar.
Nurjan, öňem kän duşup dugy demek boluşýas. Baran ýeriňde adamlary alaýaz edip ýörsüň. Şu alaýaza-da şu çykyş etýän adamlar ile güni baran ýerinde alaýaz etýär diýip şeýdip tapdyk. Alaýazam, alaýaz diýmegem indi bir Gyş sowulýar-da, bahar gelýär-de, bir ýerlerde gar, bir ýerlerde otjaga şöwürip oturandyr, bir ýerde gün çykyp oturandyr, ine, şoň gallada alla ýaz diýerler-de. Bizden ýeke gülkä-de garaşmaň-da, manyly-manyly zatlaram käwagt Muhammet pygamberiň hadyslaryndan zatlaryny-nam aýdyp berýändiris alamyza. Şoň üçin ýeke gülki däl, şoň üçinem şoň adyna alla ýaz diýildi. Bir ýeri gyşyrak, bir ýeri baharrak, bir ýeri ýylyrak, bir ýeri sowugrak diýip şeýle. Indi ýanymyzda Hawa, ýarymyzdan has şo ala-ýazda entek doly açyp bilmedik. Öz aýtýan zatlaryny görkezip bilmedik oglanlarymyzyň biri dur. Häli şindi telewideniýäň gepleşiklerinde görünýändir. Arasynda ýöne az görünýär-de. Şoň üçin saglyk bolsa Nur Nurmuhammet Nazarowy Nuryşka ady bilen tanalýan şu şahannaz ýigitem halkymyza ýetirjek bolarys. Şuň ýanyna dynç alyp ýörkäde görýäňmi, şu Matykda gaty gury adam däl şu. Dynç alyp ýörkäde siziň hyzmatyňyzda bolupdyr. Şoň üçin Nuryşjany-da, Nuryşka-da bir elçi harpyň Nurmuhammet aga. Aýazmyrat, saňa-da söýýän ýerlerimiz kän. Häý, söýüň, bolam. Sebäbi ýaňky alaýa çykanda, görýäňmi, alaýa çykanda ýaňky gyzyklanyp ugramyzda gutarýaňyzda, onsoň şol ýerde sögýär sizi.
Bizem şol gutaran ýerimizde sizi sögüp. Aýt, aýt, dowam, aýt. Men sizden haýyş towakga edýän. Indi biziň kurort jaýlarymyza we ilimiz günümde etrap watanlarymyza gelseňiz ene kütilini alyp gaýtmagyňyzy haýyş edýän. Oňa çenli saňa bar bileje ýaşaşyp görseler köpräýer. Günleri bir bolsa uruşlaryň ikidigini bile görersiň. Hoş sag boluň. Bor bor.